Sur President, ninsab konvint li l-poplu Malti u Għawdxi apprezza mhux biss il-passi l-kbar li għamilna fil-qasam tas-saħħa u dan se nkomplu nsaħħuh tul is-sena d-dieħla. Matul l-2019 sejrin nistabbilixxu numru ta' servizzi ġodda tas-saħħa. Ewlenin fosthom huma numru ta' faċilitajiet li ser ikunu qed isaħħu s-settur tas-saħħa mentali. Dan is-settur intesa minn ħafna leġiżlaturi preċedenti u għaldaqstant il-Gvern jemmen li wasal iż-żmien li jingħata l-attenzjoni mistħoqqha. Il-Gvern se jibda jinvesti fil-Klinika tas-Saħħa Mentali fit-Tramuntana ta' Malta kif ukoll ċentru ta' matul il-jum u hostels li jkunu qed jippermettu li pazjenti bi problema minuri ta' natura mentali jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità u jibqgħu attivi kemm jistgħu. ser inkunu qegħdin ngħedu investiment ieħor b'risq it-tfal b'diffikultajiet li ma jippermettilhomx jipparteċipaw bis-sħiħ fis-sistema edukattiva tagħna, bħal pereżempju tfal affettwati mill-awtiżmu. Ser tiġi żviluppata klinika speċjalizzata fl-Iskola Primarja tal-Marsa li ser tkun qed tipprovdi sensory integration therapy, li dawn it-tfal madwar il-gżejjer Maltin. Iċ-Children and Young People Services li bħalissa qed jagħmel parti mill-Isptar San Luqa se jinstablu post alternattiv u aktar addattat. Għaddejjin ukoll preparamenti għal isptar ġdid akut fil-viċinanzi ta' Mater Dei u li hemm il-ħsieb li jinkludi s-psychiatric outpatients. Sadanittant, l-investiment fis-servizzi tal-Isptar Mater Dei ser jibqa' jintensifika. Ser jingħata bidu għall-bini ta' blokka ġdida għas-servizz tal-outpatients fl-Isptar Mater Dei, liema blokka ser tkun attrezzata aħjar minn dik eżistenti. u li se tippermettilna nespandu s-servizz inpatient fis-sezzjoni li llum tospita l-outpatients. Abbinat ma' dal-proġett ser jibda xogħol fuq il-car park taħt l-art ta' madwar 500 spazju għal parkeġġ. Investiment f'servizzi oħra ġodda bħal robotic surgery, it-tisħiħ servizz eżistenti bħal dak tal-IVF u t-tqegħid ta' apparat ġdid inkluż l-MRI f'Mater Dei qed jiġu kollha elenkati f'Tabella 7.1. 8.1 Madankollu, il-Gvern mhux qed jinsa l-impenn tiegħu lejn il-kura primarja. Ftit tal-ġimgħat ilu, infetaħ ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa Ħal Kirkop. Kompla l-proċess ta' ċentru pubbliku tas-saħħa f'Raħal Ġdid u ser ikun qed ikopri primarjament il-bżonnijiet tal-popolazzjoni tan-naħa t'isfel ta' Malta. Qed nippjanaw ukoll li nestendu dil-mudell lejn in-naħa ta' fuq tal-gżira. Ser ikompli x-xogħol bit-tisbiħ u modernizzar tal-bereġ fl-ibliet u rħula ta' Malta u Għawdex, kif ukoll ser kompli l-programm estensiv ta' rinnovar b'installazzjoni ta' apparat modern fiċ-ċentri kollha tas-saħħa f'Malta. F'Għawdex ser jinfetaħ ċentru ta' saħħa ġdid u modern fir-Rabat. Il-proġetti li l-Gvern qed iwettaq bi sħab ma' Steward Health Care jkomplu jieħdu l-ħajja. Wara li fil-ġranet li ġejjin se jiġu nawgurat l-Anatomy Centre f'Għawdex, is-sena li ġejja titlesta u tibda tintuża l-Medical School ġdida ta' Barts f'Għawdex. Dan kif dan ix-xahar beda t-tieni intake ta' studenti tal-mediċina ta' Barts. Bl-investiment fl-infrastruttura ġdida tal-informatika fil-Ministeru tas-Saħħa se testendi s-sistema eżistenti f'setturi ġodda. Il-Gvern hu kommess li jkompli jsostni s-servizzi ġodda indirizzati lill-persuni trans b'tim multidixxiplinarju kif ukoll b'mediċini u proċeduri ġodda. B'inizjattiva bejn il-Gvern u l-Hospice Movement u l-Knisja ta' Malta, il-Gvern se jissapportja t-twaqqif ta' Ċentru ġdid San Mikiel li se jkun qed jipprovdi għajnuna paljattiva professjonali lill-pazjenti fl-iktar mumenti kritiċi ta' ħajjithom. Dan se jkun ukoll qed jipprovdi rispajt lill-qraba li wkoll qed jgħaddu minn dan il-mument diffiċli. Grazzi għall-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropej kif ukoll għall-fondi EA mogħtija mill-Gvern Norveġiż, ser ikun ukoll qed naġġornaw is-servizzi tal-Bank Nazzjonali tad-Demm permezz ta' xiri ta' makkinarju ġdid. Aktar informazzjoni tingħata f'Tabella 8.2. Il-Gvern se jkompli jinvesti f'aktar mediċini biex jassigura l-kura ta' aktar pazjenti Maltin u Għawdxin u jkompli jtejjeb l-aċċess għall-aħjar kura li għandhom il-persuni l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna. Dan se nagħmluh billi nżidu aktar trattament innovattivi tal-kanċer. Għal dan il-għan, ġie mwaqqaf kumitat li ser ikun qed jikkonsidra talbiet jikkonsidra talbiet għal mediċini għal mard jew kumplikazzjonijiet rari liema trattament ma jkunx diġà fuq il-formularju tal-Gvern għal dik il-kundizzjoni u għal ħafna drabi jiswa eluf ta' ewro kull pazjent. Għaldaqstant, il-Gvern se jirivvota somma sostanzjali ta' flus biex tibqa' titwettaq din il-miżura. Ser inkunu qed ninvestu aktar f'kura ta' mard infettiv bħal epatite C u l-HIV bil-ħsieb li neliminaw dil-marda mill-gżejjer Maltin. Matul is-sena d-dieħla wkoll il-mediċina tal-prostata ser jiżdiedu fuq il-folmararju tal-Gvern. Fir-rigward tad-dijabete, wara li din is-sena daħħalna l-isticks għall-moniteraġġ taz-zokkor mingħajr ħlas għall-pazjenti kollha bid-dijabete, dal-Gvern se jespandi s-servizzi f'dan is-settur matul is-sena d-dieħla. Tajjeb inżidu li se nkunu qed nibdew investiment f'sistema ġdida awtomatika li ser tgħin fil-preparazzjoni u l-ippakkjar tal-mediċina li jitqassmu fil-persuni lil li jitqassmu lill-persuni fil-komunità. L-għan hu li tiżdied l-effiċjenza u s-sigurtà ta' dan il-proċess. Il-Gvern jifhem li f'settur vast bħas-saħħa hemm bżonn ta' pjan strateġiku fit-tul sabiex nassiguraw li bl-investiment tagħna nolqtu firxa wiesgħa ta' nies u nieħdu ħsieb li ħadd ma jibqa' lura. Għal dan il-għan se jitwettaq il-Pjan Strateġiku ġdid għal snin 2020-2030 u aktar dettalji jingħataw f'Tabella 8.3.